Яңа елга күчтәнәч! Әлбәттә инде баллы, тәмле күчтәнәчләр дә җибәрәбез солдатларыбызга. 60 нчы балалар бакчасына йөрүчеләр солдатларга бүләкләр әзерли. Мотоцикл, төзелеш материаллары, дизель генераторлары, гуманитар йөкнең чираттагы партиясе әзерләнә. Махсус операциядәге хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә нинди ярдәм күрсәтелә? Иҗтимагый совет утырышында шул хакта сөйләштеләр.

60 нчы балалар бакчасына йөрүче нәниләр солдатларга Яңа ел бүләге әзерлиләр. Ил сакчыларына рәсемнәр ясыйлар, җылы эчтәлектәге хатлар язалар. Бүген аларга кунакка Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары килгәннәр. Кечкенә Түбән Камларга коры душ та ясарга өйрәткәннәр. Мастер-класста безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Кояш, аяз күк йөзе, аллы-гөлле чәчәкләр, алтмышынчы балалар бакчасына йөрүче сабыйлар солдатларга бүләк әзерлиләр. Рәсем ясаганда ачык төсләр генә кулланалар. Һәм ышаналар, тыныч күк йөзе бүләк иткән ил сакчылары өйләренә исән-сау кайтырлар. Балаларның рәсемнәре, медикаментлар, носкилар, җылы киемнәр китә. Шулай ук, әлбәттә инде, баллы, тәмле

Бу елдан башлап безнең балалар бакчасы Движение вперед дип исемләнгән юнәлешкә кереп кушылды. Бу юнәлеш кысаларында без балалар белән ватанпәрвәрлек һәм тарихи хәтер кебек юнәлешләрне арттырып барырбыз. Алтмышынчы балалар бакчасы Яңа ел бүләге дигән акциягә кушыла. Әти-әниләр балалар бакчасы хезмәткәрләре белән берлектә гуманитар ярдәм җыялар. Сабыйларның хатлары, рәсемнәре, хәрбиләр өчен күчтәнәчләр алгы сызыкка җибәреләчәк. Гөлия Нигъматуллина, Гөлназ Җаббарова, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары.
Түбән Кама фронтка чираттагы гуманитар йөк җибәрүгә әзерләнә. Администрация, армия туганлыгы һәм Донбасс иреклеләре берлеге вәкилләре солдатлар өчен мотоцикл, төзелеш материаллары һәм дизель генераторлары сатып алганнар. Кирәкле сумманы олы йөрәкле шәһәрдәшләр җыйган, кемдер хәтта бер көнлек хезмәт хакын биргән. Гуманитар конвойны декабрь башында җибәрергә планлаштыралар. Хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү чаралары турында Радмир Беляев катнашындагы Иҗтимагый совет утырышында фикер алыштылар.

Татарстанның урта хөнәри уку йортлары студентлары арасында татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада җиңүчеләре билгеле булды. Шунысы сөендерә, исемлектә түбән камалар да бар. Быел конкурс беренче тапкыр оештырыла, анда 600 ләп студент катнаша. Икенче турга шуларның Ике йөзе генә сайлап алына. Бу хакта тулырак алдагы материалда.
Юл төзүче, табиб, эшмәкәрләр, белгечлекләре төрле булса да, туган телләре бер. Урта һөнәри уку йортлары студентларын бу олимпиада әле беренче тапкыр очраштыра. Татар телен туган теле буларак өйрәнүчеләр арасында җиңүгә Лениногорскидан Рәниф Хафизов лаек булды. Техникумда татар телен беренче курста гына укытсалар да, аны үзлегеннән өйрәнүне дәвам иткән. Җырлар тыңларга тиешбез, татарча спектакльләргә барырга тиешбез һәм аралашканда да һәрвакыт татарча сөйләшсәк, минемчә, без татар телен саклап калырыек. Олимпиада ике өлештән торган. Сентябрьдә читтән торып тест язсалар, бу атнада Казанда, Сайланган хөнәрләр буенча татарча проект яклаганнар. Алия Сафиуллина укытучылар өчен заманча сайт булдырган. Хәзерге көндә татар телен укыту методикасы искереп бара, дип күп, бик күп фикерләр йөри. Һәм дә яңа алымнар белән кулланып ясалган дәрестех карталар урын алды. Һәм дә инде ул кызыклы булачак укучылар өчен. Мин инде үземнең практикамда әлеге эшне кулландым. Яна Уетова татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүчеләр арасында беренче урын алды. Тумышы белән Кукмарадан, Арчада укый, үзе удмурт милләтеннән. Татар телен мин бала чактан инде өйрәнәм, аннары мәктәптә һәм көллияттә. Мин татар телен яхшы беләм, ләкин мин әле үстерергә дә телим. Җиңүчеләргә егерме меңнән алып илле меңгә кадәр акчалата бүләкләр тапшырдылар. Олимпиаданы КФУның филология һәм мәдәниятара багланышлар институты беренче тапкыр оештырды. Бу киләчәктә төрле тармак белгечләре саф татар телендә аралаша алсын өчен кирәк, диләр. Безне шунысы куандыра, бүгенге көндә махсус педагогик көллиятләрдә генә түгел, ә башка көллиятләрдә, башка һөнәри белем бирү уку йортларында укучы балалар да менә дигән итеп Татар телендә сөйләшәләр, аралашалар, татар әдәбиятын беләләр. Мәктәпне тәмамлаган укучылар өчен, алар бит инде студент булып уку йортларына, һөнәри уку йортларына укырга керәләр, аларның менә шушы татар телен камил белүләренең дәвамчанлыгын тәэмин итү өчен Казан федераль университеты белән менә шушы оештырылган олимпиаданың бик урынлы булуына мин ассызыклап басым ясар идем. Кирәкле эш, чөнки татар телен саклыйбыз икән, безнең Татар специалистлар татарча сөйләшә белергә тиешләр. Гаиләләргә дә рәхмәт әйтергә кирәк, чөнки ата-әнкәләренә, әгәр анда өйдә яхшылап сөйләшмәсәләр, алар балалар белән сөйләшмичә татар телен хет әллә нишләсәң дә алар беләчәк түгел. Урта һөнәри белем бирү йортларында укучылар арасында татар теленнән олимпиаданы ел саен оештырырга планлаштыралар.

Кызыклы фактлар турында сөйләделәр.
Конференциянең үзенчәлеге шул булды, ул да булса ун ел буена Казанда Каюм Насыйри музеен җитәкләгән Раушания Шафигуллина белән Каюм Насыйри идеаллары, Каюм Насыйри күтәргән проблемаларны яктырта торган бүгенге көн шагыйре Булат Ибраһимов та килгән иде. Бүгенге кичәбез дә безнең шундый затлы конференция булып тарихка кереп калды. Һәм, чынлап та, без күп кенә вакытта теге кеше турында, мәгърифәтче, язучы турында беләбез дип йөрсәк тә, чынлыкта аның әле менә каюм коесы дигәндәй, ул коеның тирәнлеге күп микәнен бүген яңадан-яңа үзебез дә ачып киләбез. Һәм, әйтергә кирәк, район җитәкчелегенә дә, китапханә җитәкчелегенә дә, барысына да шушындый татар шәхесләренә, безнең милләтебезгә, мәгърифәтебезгә, әдәбиятыбызга файда китергән кешеләрне күтәрү, аларның исемнәрен кабаттан халык күңелендә яңарту, яшьләр күңелендә яңарту, бу, бик зур күрсәткеч, бик зур дәрәҗә һәм аларга чын күңелдән рәхмәт итәсем килә. Мондый очрашулар, әлбәттә, халкыбызга аеруча кирәк һәм халкыбыз аеруча мохтаҗ, аеруча укытучыларыбыз, мөгаллимнәребез һәм балалар бакчасы тәрбиячеләр, Йотлыгып тыңладылар, конференциядә әйтелгән һәрбер сүзне йөрәгенә салып бардылар.
Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар.